Ntwamweresete, agantebi, Koruga iga nonye banto kwanza agataiboka abanyene bakomopastor omeru, onye mogocha gusia amatanga mobase goteba ne acid anywete, motebe ne accident anyorete. Na kere toika kare totarang'ea gochia sobo reserve abwo toigete kebiri gie town still naende bagatoa econdition iko goika ka monto taiyo mokogamba nere, mokoboria omotebe ne accident. Kebiga iga bare gontei, Ogisika ntori gogwachiria osoke. Abasubati bare ching'a bemenyeti isiko abwo na abange igo baragosaria omotutu taito obere nyomba emitienyi sita, obongo bwao botoraturisa alafu tomanye gochia komanya ekio ekiogokora. Bameriga amatanga, nari nachete komanya inki bare go behavior bo, bagatoma kwansa omoise ko okomobwatia eria gatato. Agacha agantebi, uka ukijua Sam akoa wetu. Nkamuboria aje, eti Sam wa alikuja na mam, so u si baba Sam, Sam akoa we, akoa wetu. Omong'ina Marthain akang'akera esimi, agantebia, Ng'a esaati nere twarigirie ya iso yakorire ki? Yaborire. Rora ngochia ange echi kwabogoretie gose nabo kwabwateraneti. Nkamoboria, Mama, erumu yaito ere etafauti na eyaino etafauti, rumu yabo nanye gotacha, nanye gotacha rumu yabo, gesa inche ng'ende oo.
Ogwantebi ng'a omwana oye omoke bono iga agokoboria ng'ai tata omwabare? Onchandire chiwiki ibere, akoboka omborie gose ontebie mwakire esimi gose moire ase tata omwabare.
Inche omorigereria o Gusii Voice, naende rituko rinde nkobaretera omogano korwa ase ebinyoro ebiga bito bia Gusii. Mbuya mono bonsi baria bonsi bagendereire go subscribe. By the way, naende nabatebetie ng'a ki, abanto abange ekero nkorigereria analytics chiane, nkonyora ng'a abande mokorigereria chistory, motari go subscribe. Naende buna more abaya, inche nainwe ntokobwatana to subscribe at least togende are zaidi. Insaa. Gento kere kemwa moga keri gete subscribe subscribe nario ekero nkorete story kwanyora notification at least kwambwatie that is the one way yo one support inche naria amang'ana akoba amaronge kabisa rituko ria rero nde chinsemo chia Kiombu ward ekenyoro gekorwa kuri omweri maasinde ri omweri village egotoka ime ya Kiombu ward nyaribari chache ime ye county ya Kisii omogano ndete iga omosubati narema Buna twaberete gokora emes- eme- emegano iga, nere okarigereria enamba, nere agaaka esimi ng'a gaki, na inche motagocha monkonye gose ninyore obokonyi. Mosubati oyo iga nigo agotebiwa ng'a anyomire chinsemo chia Nyamira, Nyamira County. Aria Nyamira ekero anyomire, ere na omogaka oye bakaenda chinsemo chia Meru gochia gokora egasi. Meru aa, omogaka oye nachiete akaba gagotrate kera engaki ng'a nkoing'enta are ase eng'encho obogima bwakong'ire, nkoing'enta are, nkonywa are esumu, ngokora are ki, agatempt buna agoeresa ng'a mpaka ang'e gatano. Bono emambia eyemo nabogete, agateba nkorende are egasi. Mosubati rende kawaida ere gakonya gokora chigasi chianye chia nyomba, agateba ng'a yaya, rende omogaka osokire. Aria omwana akominyoka akamotebia yaya, tata oyo ore isiko iga iga, naende enchera agokogara gara tari buya. Ase agakominyoka akanyora ng'a omogaka oria niga agosokia ebinto korwa ase omonwa. Bakamominyokia nyagetari, kumbe Onyure easidi, ee, onyure easidi. Omwaka oyo iga naberete nyagetari aria agaika agasiria obogima bwaye. Ekero asirie obogima bwaye, oyo ngwakera are esimisogo babateirente ng'aki, omogaka oria omwaka one okorire ki? Osirire. Ise gakorwa Nyamira gochia Meru, agaika Meru agachenchia estori, agachenchia estori gochia sobo akabatebi ng'a batebe ng'a ng'a accident yanyora. Imagine, agachenchi estory yaani bono tari tari acid yaani. Agachenchi estory gochika ng'a omogaka oyo okorire ki? Onyo o- onyorire omobasikoni bwa epaara ekagasiria obogima boye. Naende agateretia omokungu oyo iga ng'a totebe eki kiaba, totebe eki kiaba aye maintain ng'a ne accident omogaka oyo oganyora tari esumu anye gose tari acid anye. Just imagine ebinyoro nabo bire iga. Iga tosema, tonyore omogano oyo ase enchera ya oboikeranu, kera amang'ana tari ane. Amang'ana nigo are ma. Aiga indang'ina riomweri SDA, by the way riomweri SDA teriare nase ntende ne camera yane nabo ekobaroki, egetunu keria nyinge terere. Lakini nigo tiga tosioe maiga tonyore omogano oiga ase enchera y'oboikeranu, erio toigwe omogano oyo nchera ki ore naende natagete obokonyi ase eng'encho nabwate abana babere abanyaroka, inse obo are bono oiranire sobo, ng'aki akobasomia, nabo oranyore ng'a mwamokonyire ase enchera eyemo gose eyende. Ase enkorokwa Brian Macknight.

Mwanche morigere buna naira kogotebia ritang'ani iga onde chinsemo chia keumbu keumbu maa ekenyoru nkere gekorokwa riomweri agwo na onde ime ya Nyaribarichache constituency Kisii county. Aiga buna nagotebia ng'a naikire ase omochie oye ase omosubati oyo iga atorangerie gocha oyio obwate omogano eh, noo torema. Nere oyo otigateire marieta aye eri tochake omogano ase enchera y'ogoikeranu. Ng'aki okorokwa? Judy Kerubobina. Mm. Iga ng'ai bono ekero omonto ogotebia omonto ng'ai itora Ey'omweri, Mm.
eh, Ng'a omonto okorwa bono na gose nkeumbu Nairobi wapi ng'ai agoika baka agoikera Keumbu, arie na epikipiki egocha aria omweri ekanisa. Mm. Mm.
Yono karibu sana ase The Gusii Voice naende boigo buna gwatenetie omogano ogo goteba ng'a yaya tokobunga esabari botoike baka iga tomanye ase enchera y'oboikeranu. Eh, Ah, Iga bono ng'ai ore iga nse ino bwogo totebi ango omogano ogo bono at least tokomanye Yes. tomanye aye ning'o ng'ai oruete iga ase gwatebete nyamira ase kwanyomire noa gose ng'ai at least abanto banyare komanya history eye. Iga nse ito nonya nyiboire nasogete nyamira kebirigo, twamenyete Meru na omogaka one egekera Akanyagonta ingo ya gware stress na abaibori koruka engaki ya meiga ekero akabwata akanywa eriogo akanywera nchera agacha nyomba tokamoira nyagitari. Ekero aika nyagitari tabeti matuko mange agakora amatuko atata agasira lakini korwa magega ngonya gotebia naende abaibori baye kuringana buna are go behave bantebia motigane twamonarire na ebitisho biaye. Inche torande ng'ora, mwaka ki kwanyometwe nomongwana oye? Ng'ai mwaumeranete nomongwana oye? Tomeranete nere Nakuru.
Ah, erio Nakuru egasi kware gokora gose? Namenyete bwe sister yane. Ehe, ng'aki moigete Meru?
Meru na ah, ore gokora Superloaf, akaya gwe transfer Karatina akaru Karatina akenda Meru. Eh, Igo Meru mwa nabo mwamenyete for eke eke engaki entambe How many years mwamenyete Nine. nere? Nine years. Meru. Igo enyiomo kwamenyete na omongwana oiga nemiaka erenge? Korwa 2014 motienyi o kabere. Mpaka 20 what? 2021 Ng'aki December. mwabeire mokomenya nomogaka oyo iga ase emiaka eye yonsi pi? Obwanchani bwaino ng'aki mwarenge nagwakanerete chiombe? Ng'aki ng'aki matuko aya abana mbarenge mobwate nere eh, goika mpaka ogosira kwaye? Abana mbabere mbuya twamenyete egeikera otakire koagacha ka akanya koboria abaibori, Ngai aragache. Abaibori bamotebi, Ee, ariki chibesa agure oboremo agache. Na inche mbaiga nkomoboria nki ekogera abaibori bagogoteyia ogore oboremo agache, kobwate ase inwe bakoraka ase okobeka enyomba. Ndebi mang'ana are sobo, tingokora ki? Tingonyara, tiga ntigane. Akaba iga akaba akaba akanya gotwara stress, nkomoboria ntebi, naye otebete mang'ana are ka tokonyara? Inche ngaika rende ngabwatoka. Mpaka buna konya twanyorire abana babere nkarora ong'eire gochenchia kabisa ingotebia baibori mbari goshugulika.
Emiaka eye iga korwa 2014 mpaka 2021 ngwachiete sobo? Eeh lakini sobo ase abwo ntwachiete oo mbabwate oborimo kebirigo. Aah kebirigo noo tware kogenda twakora amatuko make toirana Meru.
Erelationship yaye na abaibori baye. Na aye nabaibori baye ng'aki yarenge at this time mwagachireka. Yarenge yarenge imbe eh, mbuya mbuya yarenge bono nje nare korora bobe bonde but neri mbarenge so close na ise lakini ng'ina ere mbuya bainge nere Mm. Mm.
Nkwaigete okatwara suspicion ng'a enchera yakonya kogotebia ng'a tokonyara ko understand mang'ana are seito onya tiga aye Nkwaiborerie nki ekero agogoteebia? Naibori tingaboria baka maomwabo. Maomwabo agantebia ng'a efamiri yaito ere enkong'u naki ekogera akogokani totaiti koagacha ka oborogi bokorete ki? Boichire oo. Naki totaiti arigerie chibesa agore oborimo. Igo ase obo boiboru nkwanchiete engaki eye yonsi? Engaki yonsi pi emiaka eye inani, tonyara goika sobo ase aiboire, mpaka abwo nakwete nari tochiete oo. Meru gamwabeire, mbiasara ki mware gokora? Meru ng'aki obogima bwaino mobwaberenge? Meru ng'asi ki are gokora ere obe ensuparo obwate are gokora? Aye inki kware goisigurikana ekero kiaino order momenye Meru naende obogima bwaino? Nabwate ebiasara bi'eduka bike.
Abana mobwate babere? Ee, abaiseke, oyore nine years na oyore three and half. Gwateba ng'a iga Meru nkoteba arenge nkoyeta arenge ng'aki nkiare kobera First ateba attempt yes.
nakorete omotienyi 2021 enge omotienyi onane kero namoboreti antebeti "Mm, chibesa nchire konya twasave rende gakani gwachia kogora oboremo toche ko double loan togore oboremo Ekero namoboria agantebi egento kiagera nanyeriogerie rero chibe chiri twasebeti nenda narusia naiberu. Bono naragi ngogotebia ngogosumbua kere naro afadhali nkore ki? Inyurie ogo. Bono erio nakonyetwe erio ritang'ani agacha akaba ngarosia enchiri nkamotebia esa nchiri kende nabo still togokora ki? Tokorigia. Oche okore ki? Naende tonyore ang'aa oo. Bono akanya koba igo but naroche nabwate stress lakini kera engaki ngoinform naye ng'a abaibori bantebi tiga goshughulika na oyio. Eh? Tari bono nachaka ng'a arachagete ebituko. Abaibori baye? Oyio ng'o bono ise gose ng'ina? Oyio nise. Ehe.
Mm. Yaani okoripoti ng'a omwana omi- oino ng'orokirie esaini eye oteire nkonyora eriogo Mm. omoiborie obatebe ng'a tigana nere tigana nere aerinde abana naende bakabarikera emessage naende no- nonye inse nabo agantebirie ng'a ee narorire omoisia oyio ondikeire emessage ontebirie ere orosire na obogima ngoite are lakini mondendere Judy na abana naende Judy tarangosera. Eye neye atemete entang'ani. Mm. Naende nagorete eya kabere. Ewiki eyio yoachete gokwera November, natemete on Wednesday, nkamura. Ekero namurete, agasoka akambora. Ekero nabakire abanto base abaisemi bagantebia, ng'a tigana nere twamoneraire na nyomba orore abana. Yainge Wednesday yagatuma Thursday naende Friday bono agacha konywa maambia, akagenda agasoka kanywete, nari twachete komoira nyagetari. Wednesday iga nki akonywete? Ee acid eyio eria bado. Wednesday. Nere abwate namonyore tagagokuna, nkamoura tokanywa ritecho naende nere oyio achete agatiga esimi eraanie, akaegwa eyende akang'akera esimi agantebia.

Agacha abote erio akang'ateria chinko, agantebia, Tiga inye korosia amanda ase ingocha are. Akagenda bono ekero aenda akairana saa moja, nkaigwa omwana omonene gakomora Saa moja ya maambia? eh gagotebia omoke, tata ochire bakamobwatia gochia nyomba. Buna bamobwatia, Bakairana bagantegia, Ogure araire efura inse akogaragara, ngachia koenda nganyora, ngachia komoboria inki giakore tari goteba. Nkarangeria abanto tokamoira nyagitari, riria bang'eta komorokia, nario omos- omomura otobogoretie na epikipiki yaye atotebeti, tiga ntongera aroro epikipiki ime. Bagochia konyora bakanyora neye asidi. Ekitari eringachia goakera mama omwabo esimi, tata omwabo, abaiseke bamwabo bainge moteja. But momura omwabo nare okomobwatia ore Nairobi orenge esukuru nkamoakera, agantebia nigo obatebi ndaikare amo ominyoke nyagetari, nkamoira buna amoirete rituko korwa Friday eria Monday bagachia kong'akera esimi saa nane. Akabatebia, Inye Gitaria, nagendererete korwanererwa igoro kegurubati agoteba ere orosire nobogima, tiga akwe. Bagantebia, Is sawa, mbachieti gocha Friday eri Saturday mpaka Sunday. Friday ke Saturday kere narwete amagoro bagantebia, nyigwete ngoromu sana, nkamotebia oranyore nekwere ende eyio. Mama omwabo agaka esimi nkamotebia ikwana nere, agankania. Tata omwabo aganteimong'era, agankaa tindi gokwana naba nabanto abwo nasini. Mama tata omwabo agantebi, beka Daudi mong'ere, nkamoa, tamoiraneretie kende gionsi, akamboria, Inki kware gokora nabana obwate nabasinini? Akaanga gokwana nere. Bono buna narwete Meru Nyagitari, banto mbari korendwa naba bare maututi, nkarua ngachaka. Eye Saturday bono. Eye Saturday. Bono Sunday maambia. Ngatoma omoiseke ogatokonyire egasi, agende nyagetari agantebia oikire ogokanigwe, otebigwe ng'ende inche bieka. Ekero naenda naika nyagetari, ngachia korigereria egetanda arenge, nkanyora taiyo, ngachia kouria omonyagitari, agantebia kare tiga ng'ore nere korwa abwo, ng'a taiyo onde taiyo. Omosacha oyo mbogoretie bwepikipiki, agasoka agatebia inche mbu murumuna obo omonene. Akabateebia, “Momura omwabo omonene, bagatoikaransia, bagatotebia ntobateemete komorwanerera, but togasinywa bono okure. Ere nabaakirete akabateebia, “Mamwabo agasoka onde amo inki ntamorendereti nyagitari, kimbwate abana b'ekenyomba na omonto taiyo ore kobarenta. Erio agantei, nkaenda nyomba ngatiga omwana oye agokwa nyagetari o tata erio, nkamboria inwe ekero nabatebitie omonto nonye na oyomo nonye oyo orenge Nairobi, mware komotoma ache, ekero achire akore ki? Arore abana gose amorore nyagetari. Bono bagantebi, Ise nkobanga ara tinde Sunday eyio yakaba agacha gocha Tuesday. Yaani omomura obo osirire kwabakire korwa Friday mokwana nyagitari mbari ko respond yaikire Jumamosi mbari ko respond momura omwabo o Nairobi abatebia ng'a nkobatebi inde osirire Jumapili Jumapili ekero asirire Nario bono mama oye agogoa ekero agogoa eburemu ng'iki kwaterete ng'a omorwaire Namotegerete nyagitari. nyagitari agakwa, atantebetie nonya kende nare koteema omwao.
Bono yaikeire igo, Sunday mbaiyo, Monday mbacheti, ise nario agocha chimaine. Ekero agocha, Agacha nario aboreti oka ng'aki kiaba, agateba, agacha baka nyomba gose akaenda gochia nyagitari agacha oria. baka nyomba, oyo bw'epigipigi omobegete moto aria akamanya komoira. Akamoorokia ase amobegete. Bono riria yatebete ng'a omomura oyio nomoburoburu orenge, tigatimoke. Oyio ntatomwa abe ogwane? Ntatomwa abe.
Kae.
Riria abanto ba Meru bagotema bakore enini, bakore omochango, akabatebia mbakomokonya, tiga ere abange obangire na abanto baso abwo, igwe ekieyio eyio. Thursday akatomana egari gekarwa. Sikusi egatiira ekori y'omobere togacha okabekwa ibaara, okakora one week nari twachete komotindeka.
Igo ah, Meru gakerachete oirire oyo- nyagitari ororire omwana Ororire oye omobere onyobekire buya. nyabekire buya omanyire gotebia abanto ba Meru mbatete babeka omochango Ee. akabakani Akabatebia imbakomokonya.
Oyo ninse. Ati totaeti banto bakoriki besa mia mbiri, mia tatu naende mbari korespond.
Bono erio iga iga ekero mo- momweresete ng'iki giaito omogaka, Ntwamweresete agantebi korwa iga iga nonye banto kwanza agataiboka abanyene bakwa omopasta omeru. Onye mogocha gosia amatanga, mobase goteba ne acid anywete, motebe ne accident anyorete. Na kera twaika Kaliri totarang'ea gochia Soba Reserve, abwo twaigete Kebiri getaoni city naende bagatoa econdition, iko goika ka monto taiyo mokogamba nere, mokoboria gomotebe ne accident. Tokaenda rende erio tokabera togachaka tokabera eweek naende omobere okoyigwa Thursday ogatindeka Friday. Erio bono bagogotebia otebe ng'a ne accident, inki keri birengererio biago by that time? Naboria tigo mbamaete inki igo mbamaete ekosi yaye ya okonywa, riogi eri.
Accident nkororoka narenge ng'a omonto akire accident nonya ekero bakoikanga. Accident etarorokaneti but ekero arusia tikomoacheria abamura mbare bare gokora egarage abwo bagatebia esista yane, ing'aki Sam obosio bwaye igoro abwo inga namanyinga akorwa. Akabatebia, Tamaiti kere bachete, yaani mpaka abegete agathibitisha na accident, timaiti na omonto omoche riakanete gose nere omonyene ochete komoachia arama obosigari moche. Igo nonya abwo nakore ekero riomwabo akoba abwatie arama, tari oria obwatigete Ogosigora, nyagitari. mm, ogosigora naetwa arama, Oyo obwatigete nyagitari tabwati. tabwati. But bono nakoroka nang'o omonto obwate Eh. accident. Kai, inche omorigereria naki tokobwata eyio ng'a ebinto mbiri bigokorekana ase ebinyoro sometimes, omonto agokwa otiga mokaye ebinto biama gochengi pi. Igwa econdition baeirwe, barure oroche Meru bachire bakaibara Nyamira, bakomopastor korwa Meru otebire buna kogoika. tochenche ebirengererio biago manya ng'a eripoti ere eri sabu ere nka na accident. Omosubati oyo Judy oyio ore bono otigaire magega ore omoboraka, otebirwe ng'a tobasa gokwana na onde ka, naboigo oise gokwana na omonto ka.

Abanto banga nabatebete riria narigetie barie chisemi chikambora abaso abo nakerete eanty yane kane oingoroka baba na mosubati onde omwao mama ne sister yane, nkabatebia ewiki yabere na Wednesday konya nabatebirie, bakambori ngwabatebia tisobe enki nsobe action ki bairete ise nachete gose ng'ina ache komobori ng'ikere bobe. Ngabatebia, Onde taiyo oche tebanteeti tigana noitwe amo nare nebitisio biaye. Ekero nateetire nde abanto bainga erio asirete mbantume mbateeti sister yaye nagacha. Mama omino taiyo na iso? Mama taiyo, mama akwete 2021. 2021, pole. Eeh, tata ngare akwete.
Bwioreto tofani ole we wa ng'a namakong'u okay bono mwaikire nka matanga abeire ng'aki amatanga arenge Amatanga nabete buya momura omwabo father in law omoke namegetie amatanga ayio akaba buya Mpaka buna yareta rituko nonya riria yarusetie omwase Thursday, twakorete enini, omobere awo omonto taiyo osobo torariseti, twararete na omong'ina oyomo korwa seito, na inche bieka igo na omwana na omobere nyomba abanto na abamura babutete isiko igo, omonto taiyo obo famiri mosubati otoberesetie.
Yaani mwaiyire omobere, mwagachete, mwa- mwagachete ka. Neri babegete enyomba.
Bono rituko moretete omobere korwa eh, Mocheri mwamoikirie nka Ah, nka noe kokobuta esibanto mbaiyo Banto mbare kobuta mpaka rituko riria arusetwe komocheri, nario abanto bachete kobuta. orusiri komocheri
Botuko ga rituko eri riarure timoche bado ore nabanto ba ase ino banto babe ekenyoro na abanto ba omochie mbaye. Mbare babutete isiko na efamiri yabo bagatigara enyomba yabo rogoro.
Ogatigara nyomba na omobere. Ngatigara nyomba na omobere na omong'ina nkoroka baba korwa seiti ase eng'encho baba omonyene nere taiyo asirete echirani.
Abanto bamwabo bataiyo. Abanto bamwabo mbarengeo bono ekiagera tabanto bainga bakaboria ng'aki efamiri eye ere ng'aki bakogotiga iga mbatagotageti gose naki.
Ngikere ebirengererio biago engaki eyio iga abwo. Iga abwo naboretie onye bang'orokiri saii mapema iga amatango aya onye ndiri are koyara abanto bainga banche ng'irane ka nonye baibori mbaiyo. Rituko ria matanga riabeire. Mambia yaye. What happened?
Mambia yaye nabo twakorete amatanga abia. Ekero twakora tokabera amatuko atato abwo reserve tokairana etown. Mambia yaye noyo eria Saturday banto mbaye babutete. Konyora kwarwire erio chiombe?
Mbaruete elfu sarasini. Ere rikonyete ere taranduereria amatango abete nario barwete ere sarasini.
Ekire mwa mwamoeneri kero omonto ochire bare enyomba eye iga ime gwatigaire naye bie koraire ororo ne cousin yago ng'ai bagenda nki batari kokoera noe emotional support Barabwo baare korara enyomba ende na abaiseke na chikamati chiane na bamura bamwabo barabwo bakairana aa kebiriga aase bamenyete.
How long bono moberete nkaga iga ase eng'encho bono nyomba teiyo enyomba eye mwabekeretwe naganyomba gake how long moberete ororo mokairana gochi Amatuko atato, Saturday, Sunday na Monday. tokarua. Inki abanto bagokwana gaike nyora engaki eye? Abanto, esista yane inche atemete gokwana abanto bakamotebia ase eng'encho mong'ina itari gocha matanga naki abanto batare kobutera.
Kai, igo abanto mbabare koganaize chisafari. Waa, kwarure oo mwairanire kebirigoro. Twairanire kebirigoro. Naki bono obogima igaa bwabeire kebirigoro. Kebiga iga bare gonteiyi egesika ntori gogwachiria osoke, abasubati bare ching'a bamenyeti isiko abwo na abange igo baragosaria omotutu toita obere nyomba emitienyi sita, obongo bwao botoraturisa alafu tomanye gocha komanya ekio ekiogokora.
Six months quarantine. Eh. Ngasi ki okora gaiga six months iga totobeo. Nyomba abu nokwabusi okombuke mbuche amache egesima nsiberie abana chianga. Nkoba omwana oyo omonene gochia esukuru igo mbere nyomba abu tori gosoka.
Freedom teiyo obwate. Onde taiyo gocha nyomba naye tori gosoka. Aganteigia, Martha ere agantebia barabwo nabo bamenyete igo, Monto taiyo okorwa isiko aa chinyomba na barabwo mbari korwa baende ande. Emetinyi iga bono nkwakorete esete eye ororo amatuko ayio onsi iga? Ehe. Inki kiabete?
Nabete emetinyi korwa eeri December, January, February nkamotebia ntete koenda ka. Narabere ororo ake, agangania, agantebia okobera ake iga nantebete baka emetienyi enyinchete tandore egento ogokora, nkamotebia onte nere yantebeti, etaete ng'ende mokorere egasi nonya na esukuru omwana asome, agantebia onye gataete gosapoti omwana amosapoti lakini bana barabwo mbari gochia ande onye naye okogenda aye kora ki? Genda. Nkamokania ebinto rende mbire twatigete Meru, ngaikera. Aro ngatwara stress nga bono naki ngokora indue omochie oyo ime. As'engencho saa zingine bare gosoka bansie ekero egia itagocha. Ekeburi. Echobi korwa isiko. Ecousin yane rimo egacha egatwa buna abanto bange ache kondora, bakanyora asiegete nonya onde taiyo omoshugurigerete gose amoigorire asoa ache kondora. Bono ngakora enini nkamotebia, tiga, akantebia egento ntaete gokora tari kobogochia, ntaete gochia obanga oirane meru ebinto biria biatigarete, ogende obionie gose ore naki, ng'ai orabikie gose nonya nakorwa ase moiri onde bwensi oro. Oino omogaka oyo ogotebia? Ee omogaka oyio ogotebia.
Tabitagete obirete nka?
Agantebia, Gose oenane, gose buna chianga chiaye ebinto aye genda oenane abanto. Mara agantebia, Gose ebinto ebi orore chianga chingiya na ebikoro otoche orete oo? Ooni. Bono ngebori naki ore ooni, ng'aki nooni ebinto bi omogaka one na abana bamwabo baro? Agantebia, Ng'a ebinto ebi abana bamwabo mbagokora ki? Mbakobeka. Epigipigi yabwate yarenge y'erooni, agatebia epigipigi eyio genda one barusie chibesa chiabo chinyene, alafu echi chigotigara ochirete pigipigi eyio ntokoreti ki? Ntonyetageti ase eng'encho ntwanyebekererete n'accident, einse ko nabo yare koretwa na kwerende gose naki barogete ng'a lakini erache ase eng'encho twanyeteberete n'accident erache gokosa accident. Igo bono mbuya onyioni orete chibesa? Eeh. obae, batete chianga chi'omogaka obo orete Ng'echindore chingiya ng'iche ng'a ng'a nabo ochone. nkonye. Eh.
gose okonyie abanto bande bonsi Eh, otabete. nchikonya aria lakini tinchireta bakasobo. Kwani bangete omogaka oyo obo somache nki? Kwabwate chingiya ekogera bagomokorera iga naye Bono bakogera eriga akwe. amatanga nari nachete komanya inki bare go behave ribo, nari maumwabo ache- em- Bagatoma kwansa omoiseke oo okomobwatia eria gatato. Agacha agantebi, Uka gokijua Samu akoa wetu. Nkamoboria aje, eti Sam wa alikuja na mam, so u si baba Sam. Samu akoa we, akoa wetu. Oyo ngokwana iga bono. Omoiseke omwabo.
Agoteba ng'a bono omogaka oyo ogo tarenge omwabo. Nikai nikijua.

Mogaka oyo mache go chibafu. Ee, nkoigwa buna karagotege karagotebi, Oyio tari ise Sam. Bono ngatigara nga agantiga igo bono ngasoa kweboria amaswali igo bamineti ng'a tari ise Sam, nabo arantware gose naki gose nabo namotake bono abunga sinyo.
Igo omong'ina oye agatwara obwoba ng'a mogakoywa inde kande nabo arachie agotake, ase eng'encho namaete ng'a momura oria tarenge moiri oye, igo bono naagachete komobeka isiko. Kai, ehe.
Bono korwa abwo nabo nkaba nyomba stress, stress bono finally ngateba kanchire nsoke ng'ende merwano ngocha gosoka simu ngware gokwana nero, gokwana okobori simu inga igwakire koo, Mary, nseino, inki abanto ba seino bakogotebia? Kwanza erio antebetie inki ogochi korigia seino, seino ing'o oro? Mama omino taiyo, tata omino taiyo ng'o ng'o ogochi gokorera seino mbambura bamino? Bono inche rende nkire aro nare kobairaneria, nabo bare gokwana amang'ana nkira, nare kobairaneria rahisi. Igo nochiete Meru bono finally? Eeh nachete akang'aa etanda riria agantebia Irina irabe ogoika Nakuru, otebi esister yane noemete Nakuru akoe chibesa chinde orine ere gochia. Meru, ondorore ebinto ebi. Ngaika oo epikipiki buna yaingia Igo this is the Eromu. first time bono orwete omochie oyo. Ee, nari bono ndwete oo. Aha. Ngaika oo, ekero naigete Meru, akanyagwa agantebia aga instruct omo- omo- erafiki ya omogaka one nare bamanyete nere agantebia na okwenda oberere oshughulikere ebinto ebi. Ngenda nkaberera oo ngas- ngas- nkarora ebinto ebi binde nkaoni binde nkaenana buna antebetie. Erinde kwansa totarakora, omong'ina Mathenera akang'akera esimi, aganteng'ia esaati na ere twarigirie ya iso yakorire ki? Yaborire. Rora ngochia ange echio kwabogoretie gose nao kwabwateraneti, nkamoboria, mama, erumu yaito ere etafauti na eye ene etafauti, rumu yabo nanya gotacha? nanye gotacha room yabo gesa inche ng'endo, bono agantebia esati nere bo neborete rora onye kwabwaterani tingamori gaki. Eborete korwa igaa nka ase kwaru. Eeh, ng'a esati eye ase eborete rora naye kwabwaterani tingamotebi inche timbwaterani tisa, sati. Agantebia icheki nkamotebia nonye na echianga nabwate na emoira inse noboria omonyene oye nyomba ase tore sati takoreti ki? Teiyo. Agantebia bono tobasa koirana igaa pressure. Dirisha ati, Nkaeresa abanyene enyomba agwo ase narenge. Omonyene enyomba omogaka oyio akamoakera esimi, akamoboria, Bono, mbinto ki ebimo okoeresa omwana oyo ng'a nachiete nesha nesati? Na omonyene enyomba akamoboria, Ei, tata, esati eyio nonya na chianga echi abogoretie ibere ngai are kobeka esati eye ng'a yaya, ng'a omong'ina esati eye yaboretie tiga arore ango chianga onye otigete. Sobo keombu gose no eshati eywe. Ngaboria eshati ngi nare koirera nkorere, tari tata ore moyo nare gochi koa eshati abeke gose monto otaete esati. Omong'ina oye naende akang'a kiranti tobasa gocha koira nonye tobwati shati eywo. Inche buna nka nkarumerwa ngaika kangeresa rende abanto bainga. Eanti nero neango nero, nkabaeresa nkabatebia buna ere, nkaeresera noyotenenerete efamiri. Bakantebia bono okorokana mong'ina oyio ebituko ebi ang'eire gokora maybe tagotageti na riria are goteba ng'a okobera nyomba baka engaki agotaka osoke nere agoteba. Ekero nabatebia bakamoakera esimi bakamoboria esati ogoteba omwana oyo achete nero. Bono okarwa Meru okae- okaenda Seino.
Ngacha Seito direct. Ngabaera esira bakamoakera komoboria, omogaka oyio agatang'erete amaiti mang'ana ayio tiga araborie omong'ina. Bono bagachia komoakera back tari kobwata simu, bagachia komoakera akabwata ng'a intwe ntotaete mang'ana amange motebi akore ki? Ache arore omwana, omwana akonya korera akoborie ng'ai ng'ina are omwana omonene oatigarete. Korwa agwo ng'iki abete?
Korwa abwo inche ngateebia abanto banga tinkoenda, maino as'inwe mwende moborie naki 'seng'encho narara omong'ina osasinge inagoika osoa gonte inatagete omwana oye agaakwa nyagitari ntaiyo, nimweresa ng'a nyagitari eri tori korende monto tari gwancha. Enkoro yane egakwanga bono gateba nabo Enkoro yane ekanga ng'a motenyi tingokora ki? Tindi koirana ngakanie abanto banga. Bono nario bamotebia, Titoigure amang'ana aimwate aire mpaka esati, na mwana oye agoteba tanya gotacha rumu yaino ng'aki are konyora esati, ng'a nabo oranyore aano randeti. Oyio nomong'ina oyio ogoteba. Bono kera eyio ekero abanto ba ase aito totaete koenda nabarabwo, omogaka oria agaaka esimia agantebia, Timbasi konyora abanto, narigete chimesa echi chinyinge chia ogotreti, timbasi konyora abanto ba ase ino gocha, nabo erabe emata case, inche tinabwate mang'ana amange. Aye inchuo onye nomwonyo teti kobera inchuo oyio omwana, gose ndetere omwana oyio omotige abana na abana aye oye, oirane seino. Bono aria abanto banga na barabwo bamotebetie abana, ibakobera ase ng'ina onye ise taiyo. Onye go- Agokorikera chimessage Ee. ase esimi yago Ee. agoteba ng'a mogocha Ee, iga tinde eraremate. tikorera abanto ba seino iga aye, nabo erabe mother case, nabo naye, nabo na- na I will shed even blood. Bono bakamotebia, Ebitisho ebi biagointunta obitageti, enia yaino boronge boronge nere ritotebi. Bakaimoka bagateba abanto bainga, Tiga tokoretera ebahasha eyio gwatoete ya tati, intwe omwana oito na abana baye. Aba bagakana mototeti, akabakani teti besa abana na abane. Inchuo nimumuoyi lakini nomata goti ase taiyo araende abana abwo goika abairani. Inki giabete bono korwa agwo? Korwa iga abwo rende abanto bainga bakabanga, tokaenda nabanto korwa seito bane, bakaenda bagata omwana oyio Igo onde. mokaenda by force mogaet- mogatiga amachiko aria mwabekeretwe ng'a Mm. madaka ase inkoba ere. Eh, Mokaamua korwa seino mogende nabanto bane. Ee. Ehe. Nonya ne ribande omogaka oyio agakerwa agateebigwa mambia, ngocha bare gocha Agabu, na abanto ngocha bare na bache koyia omwana oyio. Akabatebia, Ntaeti banto bange gocha boa nere tiga ache oyie abana, inche timbwati mang'ana. Lakini inche nkabakania, tinkoenda inche bieka tokaenda nabarabwo.
Mwaikire kebirigo, mwachire omochie, ereception ng'aki yare? Omong'ina oito atoikarabichete nabwate eduka isiko abwo, togaikaransa oo, aba bande bainga bainga baria batomete bakamotebia intwe egento twachera na omwana oyo ore aa na ebinto bia Judy. Ng'a ogoteba bana bane ase taiyo bagochia sijui na bagenda bono nari akang'ea korera ng'a bana bane ase moraende noo togokuna inwe.
Ore omong'ina?
Mogakoita arengo. Agatosokeria ebinto bieka gocha chianga, agatosokeria gocha motwe abwo chianga chioka, na omwana igo togacha. Omwana ere natete korwa sobo agende gose bono inchera ende teiyo? Mwana ere ta- tapingete na baanche tagacha rioka. Aye ebirengererio biago mbiarenge ng'a nonyare komenya enkieri gose? Nare konyara pi ase eng'encho. Ogosiekereire tori gosoka, oim- omwana oyo aende esukuru, oimoke aende Noko omwana kobwate nomoke. depression. Omo oimoke aende na omwana omoke eduka natigara inche bieka. Buna simi tori kwancheri gwa. Simi nokwana iga nong'ea gokwana na esimi okomonyora oyo okoboria nsimi ki eyio okogamba ing'o okogamba nere. Bono mwayaeire omwana, ng'ai bono ogochi, ng'ai iga ako okoirana nse ino baibori mbayio, ng'ai bono gwachiete. Nabo nachete bakaka, eanti yane ekaramba ekamwaye. Nkarabera ngacha ebrother yane naro orengo but arwarete oyo orenge ka bweza tiyare konyara mtu agambira ati igo orabera mwane amatuko make alafu oroserie enyomba omaye koirana gochia mino. Ikarosinga ache igo. Oh ase brother yago oyamenyete bono iga. Eh, baka chichirani bakankonya konya ebinto bike endagera nini ngachaka obogima igo ngasoa gokora chikonda.
Omura oyio omino bono ere nore? Yaya.
Ere na Esira 2023. Ere agacha agasira, oyo bono mwamete nere inka, ogatigara aye bieka. Nagatiga ere naye nomwana naende ekonda. Ng'aki bono obogima bwabeire inki ase ki'okorera mpaka bono iga? Ng'aki ng'aki gwabeire gogokob live?
Echae yaito nere enke ngotora. nakorerania ne chikonda, tonyora endagera. Konya goika oibori ng'a onye timwaka iga arenge moyo kanga aiga takonyoreti. Gaki naende natemete komokwanera sana nkamotebi omanye ase esituesheni ere seino buna ere, aye tiga toremereria obogima Nyasaye atoigorere chinchera tonyore ebesa na gokogora oboremo nonya niga. Moche morigererie esituesheni ere eyio ya omosubati Judy buna akoigure na akoeresa. Ebinyoro nabio bire iga amang'ana a sometimes ogochia kwa imagine gosii, o imagine ng'a gosii nki eki kiabeire. Each day and each day nachi story nachiete gokora. Emiaka ere engachio diore. Thirty three.
Bono iga omwana oyo iga omonene nire enga are? Grade five. Grade five. Oyo omokerende? Bono asoete.
Ng- Ng'aki ba- mokoragera igo nechikonde echi iga ogokora bono mwa- mwatema koragera. Konde ne chai. Omonto oratake gokonya atake goteba ng'a nabo agochenchia obogima bwao gose akoigorere nonya ebiasara. Mbiasara ki orakore? Ebiasara buna ebi nare gokora meru bw'eduka, nabo nkonyara kende keria omonto aranyare gonkonya, nabo nko appreciate.

Oche omorigereria noigwete buna agoteba, onde bwensi oranyare go support Judy ase enchera eyemo, isiko omoa ten thousand nabo agochaka ebiasara buna natebire iga nonya ebieduka abwo okonia ebinto iga at least akonye abana baye. Onde aratake gogotebia ng'a bono Judy nintete nkorusie iga iga, nkoira ase gete omenye ororo aa at least onyore peace of mind ororo nkoigorere na kende gionsi okore ororo gose nki, noru enki eye iga. Ekio oratebie omorigereria okorigeretie chinsa echi iga, chia bono iga ekero tochia gokora, kende gionsi keria oratake goteba abanto, abanto mbare isiko iga iga babwate omoyo bwa ogwancha, abanto mbare abagusii bakorigereria richani riaito babwate omoyo bwa ogochengi obogima bwabo ase enchera eyemo onsi. Inki oratebi omonto okorigeretie chinsa echi iga, na eri nari ribaga ngokwa osabe obokonyi bonde bwensi boria oraganie omonto agokonye ase enchera ende yonsi naende oigoke erio omonto agokonye obogima bwago. Tingosaba oyo oranyare gonkonya nonya na endagera, chibesa ngochakere ebiasara gose onde bwensi obwate egasi nakore. Nabo nko appreciate. Onye gotete gototumeka, tochebaka ase enki aiga gokonya Judy ase enchera eyemo gose eyende, nabo okong'akera esimu igwetire namba eyio yaito ere ase screen ore gaiga, You can call me anytime, oria ontebie ng'a nchera ki torakonye Judy erio anyare gochenchia obogima bwaye. Nigo gwantebia ng'a omwana oye omoke Bono nigo agokoboria ng'ai tata omwabo are. Onchandire chiwiki ibere. Akobokumboria gose ontebie mwakere esimi gose moire ase tata omwabo are. Mwancha omorigereria you can understand the situation. Nimaete ng'a norigeretie situation ere iga iga. Judy is very young. Omo norengeretie norengeretie ngaki y'amang'ana onye omo.
Nabo nkorengereria. Lakini ekero nkoinyora esitueshon eye naeterete, ebirengererio ebi bikorwa. Timbwati kende nkomenta goetera iga iga, aye naro are ase ekenyoro ekiya kia Riomweri egotoka ime ya Kiombu Ward, Nyaribari Chache Constituency, ime ya Kisii County. Goise goika iga iga omonto oratake goteba ng'a Judy tiga nteme ng'ike mpaka igaa Minos buna toikaransete isiko iga, ache akorore gose ache agokonye aria bieka personally, ng'akii edirection ng'aki okomoa oyo okorwa bosongo gose oyo okorwa nonya keroka. Oyo okorwa bosongo agoika Keumbu estage, aboririe omweria ekanisa esere, koria omweria ekanisa gocha inga ang'ang'e. So rende konya koirengereria omotwe one ime. Abana aba ki barakiine babe abanene batage koirana sobo, noanche bairane sobo? Nonya nomwana omonene timeti kera abe atigarete obamotriteti bobe ndire baigete nonya nere are gonsubua, nkamotebia ngokoirania inde seino, agantebia tagochia oo pi, nkamboria inki bare kogokorera, bagantebia tingobera ase otaiyo. Mwanche morigereria timbwati kende ngomenta. Aa narare korwa iga, nabo okorigi Judy gose nabo ogotwakera eri torore enchera ki torachenchie obogima bwa Judy, at least achenchie life yaye gose enchera yaye gose ende. 10,000 by the way, I know you can. Atete capital ya 10,000 yachaka ebiasara binde bionsi and you can do even more. Ni- Nimaete abagusimore esika agwo mokorigera eme- emegano yaito, you can change somebody's story. Nabo mogomosomeria abana, Abana nabake mwate- gwateba omonene are grade five oyonde mbono as- ajoineti eh, you can ah, mokonya nonye namang'ana y'endagera eri torore enchera ki torachenchie obogima bw'ebinyoro and that is what we do always na togoteba ng'a abagusii eri nere eriogi ri'omogusii tobaretere emeche- emegegano buna eyeiga tochenchie omonto oyomo when we change one we change the world tiga ntigere iga ago mpaka the next story inche nkorokwa Brian Macknight nabo okondigia goikera iga iga and by the way abanto baito abaya ekero twakorire emeganda buna eyeiga.